لو ویور ماشاء اللہ صبح صبح دا ٹائم ہے فوک چیک کرو سرائکی دا لفظ ہے دھند اردو دا لفظ ہے فوک اساں چھت تے کھڑ کے ماشاء اللہ ویڈیو اسٹارٹ کیتی ہے اور دے دے پہ بنا اتنا دھند پیا ہے کہ نظر بالکل کوئی چیز نہیں آندی پئی چھت تو کھڑ کے اللہ ویوز تو ویو چیک کرویں دے پہ بڑا پیارا ویو ہے خوبصورت جیا

کیونکہ اے صبح صبح دا ٹائم اے ویور ٹھنڈ بہوں زیادہ اے اور میں ادھاں کمال اے نظر ہی کوئی چیز نی آندی پئی دور دراز ڈیدھے پئے وے چھت تے کھڑ کے سین گھدے پیارا جیاں۔ میں امید کریسوں تاں کوں اے نظارہ بڑا پسند آسی صبح صبح دے ٹائم دا کمال نظارہ ہے ویورز جڑے راہسو اج دا پیارا جیہاں سورج ڈیدے پے وے تھوڑا جیہاں نکلا ہوئے بہت پیارا نظارہ ہے اج دا ماشاءاللہ۔ ویلکم ٹو بیک ویورز السلام علیکم ماشاءاللہ صبح بخیر صبح صبح دا ٹائم ہے اساں واپس آ گئے ولاگ تے حاضر تھیاں ہیں۔

تے اساں اپنے پیارے جے کیبن تے پیارے جے ولاگ نال حاضر ہیں چائے پیونی ہے ناشتہ کرنے تے آؤ جی بسم اللہ چائے ناشتہ حاضر ہے تساں ڈیدے پے وے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا جتنے وی دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں پیارے پیارے پیارے پیارے ہاں ساڈے ویورز ہیں شاہین دوست احباب ہیں ساڈے تے انہاں دے کو ریکویسٹ ساڈی چھوٹی جیہی ہوندی ساڈا چینل سبسکرائب کر گھنن بیل آئیکن گھنٹی پریس کر گھنن اور ہر آون آلی نوٹیفکیشن تکوں ملدی راوے اساں تکوں پیارے پیارے خوبصورت جے ویلاگ سرائیکی کلچر دے پاک ویلیج لائیو دے دکھیندے رہو پیارے پیارے نظارے اور ایویں سانا جڑے رہو سپورٹ کیتی کرو محبتاں ونڈیاں کرو تکوں پیارے پیارے اور خوبصورت جے ماحول ایویں تکوں دکھے سوراں دے سارے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں پیاریاں پیاریاں تکوں دکھے سوراں دے تے مزید آج دی خوبصورت جے پیاری جے اپڈیٹ یہ ہے کہ فوک ہے بہت زیادہ علاقے دے وچ بہت زیادہ تے سردی بے شمار ہے کن شن ولیٹے ہن ٹوپیاں شوپیاں لگی ہن اپر شپر باسکٹاں پاتیاں ہوئی ہن خوبصورت جے پیاری جے خوبصورتی جے لش پش کر کے کیبن تے آ گئے ہیں سورج ادو نکلا ہے صبح صبح دا ٹائم ہے تے مہمان ساڈے ہی ماشاءاللہ صبح صبح آیا ہوئے ہیں اللہ پر خیر خیر خرید منجن چلے گئے ہیں ویڈیو نہیں بنائی ایسا انہاں نال کوئی گال نہیں

دھوپ دا نظارہ گھنو اور بڑا پیارا اور خوبصورت جی ہاں۔ باقی تہاکوں ماحول پیارا پیارا چیک کرویسوں وی لئی لائیو دا ساڈے نال جڑے رہو۔ ویورز ٹرین خوبصورتی کا نام ٹرین مال گاڑی

اگلی سائیڈ دے والا سٹیشن آویں دے سٹیشن دے پہنچ وے سی کیونکہ اگر تھوڑا کافی تقریباً چھ کلو میٹر دے دور سٹیشن ہے تے اون بی ایس نو ویور صاحب ٹھیک ٹھاک ہو خیر خریت ہے آج دا پیارا جا ویلاگ تو کو پسند آسی جڑے رہا سو سارے نال محبتاں کرے سو سارے نال محبتاں دے نال ہی تھوڑا شکر گزار ہیں تاہ دل تو اسا ماشاءاللہ کیا بندے بہ کے ویلاگ بھی بڑھیں دے پہ روزی روٹی بھی کریں دے پہ اور ایویں تسا اپنی پیار محبتاں پیار برا پیار بھرا ہک سبسکرائب کر چھوڑا کرو ہفتہ بھرا سلوٹ تھی گئے تہاکوں ساریاں کوں تے لگے رہو ساڈے نال جڑے رہو تہاکوں پیارا پیارا خوبصورت ماحول ایویں خوبصورتی دے ماحول ڈکھے سو راندے۔
لو ویور اے آلا پیارا جے نظارہ چیک کرو خوبصورتی دا اے دیکھو ساگ دا اتے ساگ جیڑا پک ویندے نا ساگ دے اتے ماشاءاللہ پھل جامن گرین گرین ساوے ساوے خوبصورت جئے پیارے جئے پھل ڈیدے پے وے ویورز نال تلے تھوم وی بیجا ہے گھا دے وچ کیونکہ تھوم دا بی فی سیزن ہوندے نا اے اپنا تھوم گھر دا گھریلو تھی ویندے لوگاں جنہاں جنہاں بیجا ہوئے بڑا پیارا اور خوبصورت جئے ماحول بنائے ڈیدے پے وے ویورز اے بڑا پیارے پیارے اے گھا ہے یعنی کہ ساگ دے اتے پھل تھائے اور خوبصورت جئے نال تھوم ہے کھیتی ہے تھوم دی اور نال پیارا جیہا خوبصورت جیہے پھل وی نال بیجے ہن نال پرلی سائیڈ تے پالک یعنی کہ جنہاں جنہاں دے وی دوستاں دے ہن نا نال چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کیارے بنا کے نا اول گھا دے وچ اپنا تھوم وغیرہ سبزی وغیرہ سارا خوبصورت جیہا پیارا پیارا ماحول بنا دے ہن کیونکہ سرائیکی دا سرائیکی ہے نا سرائیکی خوبصورتی اتھے ٹینشن نہیں ہوندی سبزی ہر چیز آپ دی آپ بیج سکدے ہن اے دے دے پے ماشاءاللہ پیارے پیارے خوبصورت جیہے گرین گرین خوبصورتی دے پیارے پیارے پھول جمے ہوئے ہن۔ ٹرین دی پٹڑی تے ماشاء اللہ آ گئے ہیں خوبصورت جیہاں ولاگ تھیون آلا ہے اج دا جڑے رہسو ساڈے نال پیارا پیارا محبتاں برائے کمنٹ کریسو اور تہاکوں پیارے پیارے خوبصورت جیہاں ولاگ ڈکھیسو راندے انشاء اللہ ایویں جڑے رہسو ساڈے نال سپورٹ کریسو اور پیارا جیہاں سورج وی ادھر دیکھو کیا کرن ہے سورج دی سورج غروب تھیندا ہویا پیا ہے شام دا ٹائم ہے پیارا جیہاں نظارہ ہے اور اساں آپ دے ولاگ بنیندے ودے ہیں دوست احباب پٹڑی تے گھمدے پھردے ودن تے پیارا جا خوبصورت جا کمنٹ کریسو ویڈیو واچ کریسو اور تہاکوں پیارے پیارے خوبصورت جے سرائیکی ولاگ ڈکھیسو راندے ایویں اساں اساں پہنچ گئے کرکٹ گراؤنڈ دے کرکٹ خوبصورتی کرکٹ شاہین کرکٹ کلب دیدے پہ وے ویور عوام کرکٹ دے کھیڈن دے مست ہے خوبصورت جی ٹرین آندی پہ ٹرین دی چھوٹی جی بوگی ہے بڑا پیارا

چس قرار تے کرکٹ کھیلݨ آلیاں نے ماحول جڑے رہسوں ساݙے نال پیارے وی لاگر تہاکوں پسند آسی کرکٹ دا میچ۔

امید کریسوں تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی صبح صبح دا ٹائم شاماں پے گئی ہن ولاگ ساڈا ریڈی ہے اور اج دے ولاگ نال ساکوں خوبصورت جے ولاگ نال اپنے تہہ دلو دی خوشیاں نال ساکوں ڈیسو اجازتاں اساں کل انشاءاللہ پیارا جے ولاگ گھن کے پاک ولیج لائیو دا سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل حاضر تھیسوں۔